Bu film 1990-njy ýylda bolan waka esasynda ýazylan La femme la pide atly kitabyna esaslanyp, 2009-njy ýylda film hökmünde çykarylyp halk köpçüligine ýetirildi. Bu kitaby ýazan fransuz-eýranly žurnalist Fraudine Sahebjam atly adam bolup, ol hakyky bu bolan wakany özüne gürrüň berilmek esasynda ýazýar. La femme lapide diýmeklik fransuz dilinden türkmen diline geçirilende daşlanan aýal diýmekligi aňlatýar. Bu filmiň ploty şeýleräk. Bir fransuz žurnalisti öz ugry boýunça Eýranyň bir obasyndan geçip barýarka, ulagynyň döwülmegi bilen biraz wagtlyk o taýda eglenmeli bolýar. Ol şonda ömründe hiç wagt ýatdan çykaryp bilmejek aýylganç bolup geçen wakasyny eşidýär. Žurnalist bu wakany Zahra atly bir zenanyň öz ýanyna gelip, Suraýa atly ýegenine edilen zulumlyklaryny dünýä ýüzüni eşitdirmeklik üçin gelendigini aýtýar. Ol öz gürrüňläjek wakasyny ýazga geçirip, kasseta görnüşinde alyp gitmekligini haýyş edýär. Bu waka şol žurnalistiň bu oba gelen gününiň edil öňündäki güni bolupdy. Onda Suraýa atly bir ýaşajyk zenanyň üstüne agyr bir töhmet atylyp, daşlanyp öldürilendiginiň hekaýasydy. Süreýýa ol obada iki gyz, iki ogully we adamsy bilen ýaşaýan asylly zenan maşgalasydy. Onuň adamsy Aly soňky döwür diňe Süreýýa azar berip, on dört ýaşlyja bir gyza öýlenjek bolýar. Aly Süreýýa aýylyşmaklygy teklip edýär. Ýöne Süreýýa adamsy bilen aýylyşsa, çagalaryny ýeke özi ekläp bilmejekligini düşünip, adamsy bilen aýyşmakdan ýüz öwürýär. Şonuň üçin Ali nikadan çykmagyň başga ýoluny gözleýär. Şol wagtlar Eýranda, dine görä, eger sen nikada duran bolsaň, başga ir bilen toý etmeklige rugsat berilmeýän eken. Suraýa-da çagalarynyň hatyrasyna bu nikany ýöretmeli bolýar. Indi Ali bir ýerde durmaýardy. Ol diňe Suraýadan kemçilik, bahana gözleýärdi. Şol zatlaryň dowam etýän döwründe olaryň bir goňşularynyň aýaly ýogalýar. Obaň ýaşulylary bu dul galan erkek adama we olaryň ýekeje ogullaryna sereder ýaly, olaryň naharlaryna, eşiklerine ideg eder ýaly bir zenan maşgalanyň gerekdigini düşünýärler. Olar eden zähmetiniň hakyny töläp, bulara seretmeklerini teklip edip, Suraýa ýüz tutýarlar. Suraýa-da pula mätäç bolansoň, bu işi kabul edýär. Indi geleliň Ala. Ol bu pursatdan peýdalanýar. Ol Suraýa bilen ol Haşam atly dul galan erkek adamyň bile gezýändiklerini oýlap tapyp, ony obaň baş mollasyna aýdyp, Suraýany ýazgarmaklygy teklip etýär we şeýdip Suraýadan dynmagyň ýoluny tapýar. Obaň baş mollasy bu zatlaryň dogry däldigini bilse-de, Alynyň teklibini ret edip bilmeýärdi. Sebäbi ir wagtlarda Aly Bu mollany eden etmişiniň üstüni ýapyp, ony ölümden alyp galypdy. Şeýdip molla-da Ala bergidar bolup galypdy. Ýöne ýene-de olara bir şaýat gerek boljakdy. Şonuň üçin olar Haşemiň ýanyna gitýärler we ony gorkuzyp, Süraýanyň etmedik etmişini tassyklap şaýat bolmaklygyny boýnuna goýýarlar. Şeýdip bu wakalar birden obada uly goh-galmagalyň emele gelmegine getirýär. Aly Süraýany öldür ýaly edip urup köçä çykaryp, Sen maňa ikilik etdiň diýip ony masgaralaýar. Suraýa zordan onuň daýzasy Zahra ýetişýär. Zahra Suraýany zordan Alynyň elinden alýar. Soňra bu waka has ula ýazyp, obaň ýaşullarynyň ýygnagyna getirýär. We netijesi adatça, şol wagtlar bolşy ýaly, ölüm jezasydy. Ýöne nähili görnüşdäki ölüm jezasy? Suraýa-da nesip edeni ony daşlap öldürilmeklik bolupdy. Zähra öz ýegenini bu ýagdaýdan alyp gaçyrjak bolsa-da, başa barmaýar. Eýýäm jaýyň töweregini adamlar gaplapdy. Olar hiç ýerkem çykyp bilmediler. Süräýäni bir sagatdan ol öýden öldürmeklik üçin alyp gaýtdylar we ölüm permanynyň çekilýän ýerine getirdiler. Aly özünden örän hoşaldy. Ol basym Süräýadan dynýandygyna örän begenýärdi. Indi Süräýäni ýörite özi üçin gazylan çukura saldylar we ony. eliniň tirsägine çenli gömdüler. Indi oňa bir-birden daş atmaklyga başlamalydy. Başyny-da, onuň kakasyny baş atdyrdylar. Ol mundan beýläk meniň bular ýaly gyzym ýok diýip, daş atyp başlaýar. Onuň yz ýany Adam Sali begenip daş atýar. Soňra onuň iki sanjak ogullary ejelerini daşlaýarlar we birdenem hemme obaň adamlary Suraýany maňlaýyndan başlap, ol ölýänçä daşlaýarlar. Suraý pahyr gan içinde bulanyp, ahyrynda pajygaly ýagdaýda aradan çykýar. Suraýanyň öli jesedini Zähra daýzasy suwuň gernagyna ertip, ony ol ýerde goýup gaýtýar. Sebäbi ol pahyra jaýlamaklyga hem rugsat berilmändi. Suraýa pahyr ölmezinden öňürti daýzasyna, öz çagalaryna eýe çykmagyna, Ulalanlarynda bolsa olara hemme hakykaty gürrüň bermekligini, olaryň ejesiniň hiç hili erbet zat etmändigini aýtmagyny haýyş edýär. Şonda Zähra, Men bu hakykaty, seniň bigünädigiňi dünýä ýüzüne eşitdirerin diýip söz berip hoşlaşyp galypdy. Ine, bu-da nähili aýlanç bir bolan wakalaryň biri. Şonda Zähra başdaky aýdyşym ýaly Fraudine Sahapjamyň žurnalistdigini bilip, onuň ýanyna baryp, bu hakykaty gürrüň berýär. Obaň mollalary žurnalistiň bu habary eşidendigini bilip, ony saklajak bolýarlar. Ýöne Zahra žurnaliste obadan gaçmaklyga kömek edýär we şeýdibem bolan wakamyz tutuş dünýä ýzyna ýaýrap bilýär. Bu görýän suratyňyz hakyky daşlap öldürilen Suraýanyň dokuz ýaşynda düşürilen ýekgeje tapylan suraty.